thirtute chibai ule. Tun tumah chuan Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal-an tun ni lai ni kal ta May ni sawmhnih paruka press conference a nei a, Covid vaccine chungchanga a thusawi kan ngaithlahin kan thlir ho dawn a ni. Invaiin chibai u le. Delhi-ah tunah hian thalaite hnena pek tur vaccine kawlsa pakhat mah kan nei tawh lo. Nilikanta tang khan vaccine pekna centre te pawh khar a ngai ta hial a. Thalaite vaccine tur mai ni lovin kum upa te pek tur vaccine pawh kan nei tawh hek lo. Central sawrkar hnenah ziakin kan thlen tawh a, mahse vawiin thlengin engmah chhanna kan la dawng lo va, vaccine pakhat mah kan la dawng hek lo. He harsatna hi Delhi chavin a kan tawh ni lovin state dangte pawhin an tawk threv a, vaccination centre tam tak an chawl thup mai a ni. Tun ang hunah te chuan vaccination centre thar hawn belh chuah chuah awm a nih lai a, a awm sa te pawh an chawl thup zawk mai hi thil tha a ni hauh lo mai. Rampumah vaccine mamawhna a nasa em em a, hetih lai hian kan ram hian tunhnai thlai enge maw zat liam ta ah khan tihsual lian pui kan nei niin ka hria. Kan khua leh tuite hnenah hian a hun takah vaccine pe vek ila chuan second wave hlauhawm takte pawh hi kan tuar nep deuh ngei ang. nunna tam tak chhan himin chhungkaw tam tak tuna an harsatna leh an manganna tawh mek lakah te hian kan chhanhim thei ngeiawm si a. Second wave hi kan ram tan channa nasa tak thlentu a ni. Corona ina tihbuai loh chhungkua hi kan awm kher lo mai thei le. Mi engzatin nge an nu leh pa chana engzatin nge an fanu leh an fapa te vui liam? Chhungkaw tam takin anmahni khai dingtu ber leh an innghahna ber te an chan a, sawi vek sen pawh a ni awm lo ve. Thlaruk vel laiin kan khawmuang a, ram dangten thahnem ngai taka an mipuite vaccine an pek laiin keini chuan tihsual lian tak kan nei. Kan ram mipuite hnena vaccine pe lovin ram dangah kan thawn chhuak chuah chuah a nih kha. Covid vaccine siam chhuak hlawhtling hmasa ber India scientist te an nih avangin duh ila chuan ni kum December thla atang khan kan ram mipuite hnenah nasa takin vaccine kan pe chhuak tan thei daih tawh. Mahse chutiang chuan kan ti lo. Khatih lai khan a hun takah mipuite vaccine pe ila chuan hetiang second wave rap thlak tak lakah hian kan ram kan fihlim thei mial mahna. Mahse khang kha chu hun kal tawh a ni a, sawiin awmzia a nei tawh hek lo, tih theih engmah kan nei tawh si lova. tuna ka mang anna ber zawk erawh chu tun thlenga kan la harh chhuak thei lo fo mai hi a ni. March thla ah second wave a rawn inṭan a, khat aṭang tal kha chuan ram dang aṭanga vaccine la lut a, mipuite hnena uar taka pe chhuak chuah chuah tawh tur kan nih laiin kan central sawrkar berin state tinte hnenah mahni ṭheuh inhma khuah chawp turin a hrilh keuh thung. Tichuan, Central sorkar thuchhuak angin state tinin mahni state chhung mipuite pek tur vaccine zawngin theihtawp an chhuah mup mup a. Chief Minister Tin te pawhin a rem dan danin vaccine an hmuh theih nan rim takin an thawk a, tumah inthlah dah an awm lo. Tlahnih kal ta atang khan state tin te vaccine zawngin kan buai phili vek a ni ber a. Chuti chung chuan vawiin thleng hian khawi state mahin an duh khawp a tam vaccine an hmu lo. Keini pawhin kan hmu hek lo. Vaccine siamtu company ten central sawrkar nen chauh inremna an siam theih thu leh state sawrkar te nena eng inremna mah an siam theih loh thu an sawi avangin state chief minister te chu tih theih mang nei lovin kan hawi a ni ber a. State thenkhatin ram dang atanga vaccine la lut tura global tender an chhuah te pawh hlawhchham vekin vaccine dose khat pawh state sawrkar hnena thleng lo. Chutianga state sorkar te an hlawhchham mek lai chuan engvangin nge central sorkar hian vaccine chu a lak luh mai loh? Vawiinah hian Corona hripui beiin kan ram hian indona kan hmachhawn mek a ni a. Hetianga indona kan hmachhawn mek lai hian state tinte hnenah nangmahni lo inhma khua ve tawh mai rawh u kan ti ringawt thei lovang. Naktuk ah Pakistan in India laka indo puang in min rawn bei thut ta ang se, state sorkar te hnen ah nangmahni lo in hmakhuah theuh rawh u, UP in tank lo lei u la, Delhi lam pawh in in hman tur ral thuam lo ngaihtuah rawh u kan ti ngawt thei lo vang. Chu tiang chiah chuan he indo na kan hmachhawn mek ah pawh hian ram pakhat kan nihna ang ngeia kan tan rual a ngai a, kan tlawmsan a thiang lo. Engti kawng mahin India leh a chhunga sorkar a khawiamah hian he indona hi kan tlawmsan a thiang lo. Central sorkar hi tlawm ta ang se, a tlawm tur leh a tuar tur tak tak chu bjp party ni lovin India zawk hi a ni. Chutiangin Delhi sorkar hi a tlawm a nih chuan a tlawm tur tak tak leh a tuartu tur chu Aam Aadmi party ni mai lovin India pum tho hi a ni a. Maharashtra ah pawh Shiv Sena party ni ringawt lovin India ram pum tho hian kan tuar dawn a ni. Chuvangin he indona ah hian eng sawrkar mah a tlawm thiang lo va, inpumkhat leh inlungrual taka kan tan ho hun a ni. State leh state te inelna tur hun pawh a ni lo va, state leh UT sawrkar zawng zawng inlungruala Central sawrkar nena Team India anga kan tan ho hun tur leh ram mipui vaibel chheza sawm thum te in lungruala kan tan ho hun tur a ni zawk. Vawiinah hian Prime Minister hnenah hei hi ka sawi duh, tunah hian Chief Minister zawng zawng te mahni party leh politics thil te thawhsanin Corona do tur hian sipai angin i ruala thawk turin kan inpe a, kan thawk mek a ni. Hnathawh tur leh mawh phurhna min pe rawh kan thawkin kan ti hlawh tling zel ang. Mahse kan thawh tur leh kan thawh theih chin ni lo pui chu engtin nge kan thawh theih ang? Central sorkar mawh phurhna leh a hna te chu central sorkar ngeiin a thawk tur a ni dawn lawm ni? Engtin nge state sorkar ten kan thawh sak theih ang ni? State tinte hnena an mipuite mamawh zat vaccine thlentir la, chumi hnuah mipuite hnena pek chu state sorkar mawhphurhna a ni ang ngeiin keinin kan lo thawk ve thung ang. Thlaruk chhung zet kan ramin hun kan khawh ral a, nunna tam tak liamin chhungkaw tam tak tihchhiatin an awm a, kan la muangchhun zawm zel anih chuan nunna engzat nge liam leh anga, chhungkaw engzat nge tihchhiatin awm leh ang tih sawi theih a ni lo. he hripui do hneh tur hian kan za vaiin inlungrualin team India hmingpuiin kan thawk tur a ni ang. Jai Hind. Kan tarlan tawh thin angin Arvind Kejriwal a kaihhruai Aam Aadmi Party sorkar hian Delhi mipuite tana hlawkna tur leh miretheite tana nun awlsam ve deuh theihna turin hna tha leh ropui tak tak tam tak an thawk a, an rua hmanna thenkhat central sorkarin a rem tih sak loh avanga an la kalpui theih loh tam tak a awm bawk. Delhi mipuite hlawkna tur hian vawi tam tak central sorkar lakah Aam Aadmi Party hi High Court leh Supreme Court ah te an lo zual ko tawh a, vawi tam tak hnehna an chang tawh bawk. Mipuite hamthatna tura ruahmanna pawmpui tura nawr nana Lieutenant Governor ina chawhngheia zan tam tak riak peih Chief Minister leh Cabinet Minister an nei avang hian Delhi mipuite an vannei hle a ni. Kan hriat angin chawlhnitukah sut nalh tak tak te leh tai te nen inthuam ve up thin lo mahse, Sunday Sikula mi zirtir thin mah suh se he Chief Minister hi a zahawmna a bo chuang lo. Department chanmawm ringawt hi ram hmasawnna a ni lo tih hriain Kejriwal hian Sanghnih sawm panga a Chief Minister a nih atang khan eng Department mah a la chang lo va, Department chanbik nei lovin a Minister te hnathawh hrang hrang uluk leh hneh takin a vilpui mai zawk thin a ni. Kan Chief Minister ten Department an han chanmawm theih hmaih hmaih nen. kan kual thui hmain duh tawk leh rih dawn ila next video ah inhmuh leh kan tum dawn nia hmang tha ule.